Rĩngĩ tuma kanitha ngũthiĩte kanitha kwa gwake gũthoma. Akanjĩta first-rĩ, ndikũmagweta. Bishop akanjĩta first-rĩ, kana reverendi, akanjĩra atĩrĩrĩ, Njogu, gaka kamũtĩ karangenirie. Twĩ na mũtumia wakwa-rĩ, ciana ithiaga na harĩa sitting room, na ithuĩ tũgathiĩ na tũkagĩa na gataimu gakwa na my wife na harĩa. Eh. in the bedroom actually nĩ ngũtarĩria wega Eh. andũ meciragia ndu- njĩkaga thenema cia waganu Eh. But Andũ amwe? andũ amwe ti othe Eh. ũngĩthiĩ harĩa ũrore rĩ Mm. nĩ aingĩ mũno meroragĩra Eh. na he angĩ onao marumanaga Eh. i do appreciate them Eh. because nĩ moire time yao na meka atĩa merorera harĩ andũ a- meho maugaga atĩrĩrĩ na Eh. ndanamaigua Eh. Ati kimundu giki kai gikoragwo ki brother ya Mai Kirua. Name ma Mai Kirua no anyu. Nĩndakũgeithia mwĩroreri na ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa channel ya Karanja wa mĩciĩ nĩ ndogo. Thengio nĩ tondũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ ũmũthĩ twĩ gũkũ Kikuyu. Kiumia gĩkĩ tũgũkorwo tũkĩrora rũgano rwa mũndũ wĩtagwo Sammy Karehe Waweru. Ngoria tũngĩona comment harĩa inbox mũndũ arenda tũrenda Sami Kare kana Njogu ũrĩa mugaga anga mũndũ ũcio ekaga thenema cia waganu anga mũndũ ũcio arĩagĩra waganu ũmũthĩ tũrenda kũigua rũgano rwake twambe tũmenye atĩrĩrĩ waganu ũyũ rĩ nĩ wama gũkũ kwĩragwo atĩ anga indo nyambe rĩ gũkũ gũke- gũkerwo atĩ anga mĩtĩ mĩroge rĩ mĩtĩ ĩno yarogirwo nũ rũgano rwake nĩruo tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria na ngoretwo ngĩmũcaria ngamwaga nĩ tondũ wa gũkorwo e busy agĩshuti indo cia youtube nĩ njũĩ nĩ muonaga youtube yake ya Samsfin nĩcio akoretwo agĩcuti agakorwo e busy mũno ũmũthĩ ndamumĩrĩra gũkũ location kũrĩa aracuti thenema ciake nĩgetha tũthikĩrĩrie rũgano rwake ngũririkanie ũkĩrorera nĩ wega ũririkane hau handĩkĩtwo subscribe ũsubscribe na nĩ wega ngũririkanie atĩ tabarĩra ya ũmũthĩ nĩ tumagarĩtio nĩ kambuni ĩtagwo Macau Plus Macau Plus mena mĩgũnda mĩnene mũno

No na batakarire. Gwĩtagwo Juja na kũrigĩrĩria na Thika Super Highway. Kũndũ gũkũ kamarĩ Eh. tũrakwendagĩria thogora wa mirioni igĩrĩ na ngiri magana matano Eh. 2.5 cia cia gũkũ 50 by 100. Nĩ ũndũ ũra- ũrakũra mwaka tũrakwenderia 2M na kĩrĩa ũrabatara kũrĩha ũrabatara kũrĩha kuma ngiri mĩrongo ĩtano Yeah. kana igana rĩmwe kana iria wĩ nacio ici ingĩ rĩ twakũhe mwaka mũgima

Nĩ ngũthiĩ ngĩkũgwetagĩra properties iria ingĩ menacio tondũ ona nĩ makĩendagia manyũmba na ngari na indo ingĩ ta icio. Nĩ ngũthiĩ ngĩkwĩraga reke tũingĩre gũkũ thĩinĩ nĩgetha tũkore Samikareni atĩ areka. Tũrore thenema iria arashuti. Ũka tũthiĩ tũtwarane nawe mwĩroreri nĩgetha tuone ũmũthĩ Samikare arashuti kĩ. Nyitanĩre na rũgano rũrũ na Silence on Location.

nĩ ũndũ mwega Ĩĩ, rĩu rĩ ehe, ĩ, wakora No wĩra tu. ĩ, wakora nĩ mũthako tũrathaka haha eh, Ĩ, kaĩ mũgĩthakaga atĩa rĩ- rĩu rĩ Mm, kũringana na mũthako rĩ eh, ũretwo ndutĩra kaĩ akĩrutĩte ndarutĩte no arĩruta rĩu rĩ nĩ ũkũmenya nĩkĩ araruta Ĩĩ. mũthako ũgĩthira ah, very good wĩtaga ta mũirĩtu Ndagũcugua ndĩritũ. cogo wa ndĩri Yeah.

Ngwĩre atĩ, Ũyũ nĩwe mũndũ ũrĩa wa mbere kũnjĩra ũkatũ waku itarĩ ndakĩonana, akĩnjĩra, Ũkatũ waku no ũthake bathi. Rũgano rũrũ nĩngũkwĩra ũrĩa rwambĩrĩirie. Now, Sammy ũciarĩirwo kũ? Rĩu Sammy-rĩ, eh, aciarĩirwo kũndũ kũraihu we. Ĩĩ. Eh, aciarĩirwo Kajiado County. Kajiado County. Ĩĩ, aciari akwa maikaraga Kajiado County. Aha.

ngĩmaka mũtĩ ũkĩgũa rĩ Eh, niĩ na ndiamenyire hau hau nĩ ndirikanaga wagwa rĩ eh. ndaciririe rĩu na ngoro yakwa rĩu nĩ twarutwo max ngimanyĩrĩcirĩraga rũcinĩ Ũkiuma mbere wa gatagatĩ. ngiuma ndurama gatagatĩ ngĩthiĩ ngĩrĩraga kwanja rĩu ngĩthiĩ na kuu andũ-inĩ rĩu nao andũ hĩndĩ ĩyo nĩ ũrĩa ndarĩrire rĩ Eh, Eh, makĩambia gũtheka Ehe. tondũ rĩu nĩ mona kĩhĩ kĩu gĩma gĩkĩte gĩkĩrĩraga atĩa kwanja nĩguo kĩrarĩra ũru rĩu rĩ Eh. eh, kuma hĩndĩ ĩyo rĩ rĩu niĩ ngĩkĩona rĩu ĩhĩ anga nĩ ndeka ũ

mwana ũyũ wa kikuyu na rĩmuru rĩ nĩ ũkoragwo na heho mũno rĩ Ĩĩ. Na rĩu rĩ Anijiguaga. Ah, thank you mũno. Karibu. Ĩĩ, asante. na rĩu rĩ cukari niĩ ndinyuaga mũingĩ njĩkagĩra o tũcuba twĩrĩ tu cukari mũingĩ nĩ ũratũma athuri matuĩke sugar daddy wenda gũtuĩka sugar daddy nyua cukari nyua cukari mũingĩ

nĩ tũkũhoreire nĩ tũhoyaga o tũgĩũkĩra okay na tũkĩanjia gũ- kũwati no tũhoyaga oh ĩĩ ũguo ndũgakĩigue wĩna thĩna eh, ĩĩ karibu sana asante sana rĩu rĩ e, o mwaka o mwaka rĩ hmm. rĩu he mwarimũ wake twendanĩte nake mũno we Sunday school ndĩ mũkĩgĩa Sunday mwarimũ? school ĩĩ rĩu nĩ anjĩraga atĩrĩrĩ wenda ũrĩkũ tambe ũtige wendo rĩu wa rĩrĩ wa rĩu ũrĩa mwa- mwa- mũciari aroraga

Rĩu-rĩ, ngĩgĩtuĩka wa- wa kũheagwo gabati o festival. No ũcio ũkarita rĩmwe mwaka. No ciokaga o mũrita rĩmwe. No naniĩ ngiuga atĩrĩ, ngũthiĩ ngĩginaga kĩ? Confidence ĩrĩa. Rĩu ndĩ kuma nginya ona ngiuma class eight rĩ, eh, kaĩ hĩndĩ ĩyo itagĩthakaga rĩu wega. Rĩu tiga no hanini harĩa rĩu ningĩ ngĩtukania ndĩ class eight rĩ, ngĩtukania gũthaka na kuga ma poem na chorus.

Kanunga he cukuru nĩ ndathiĩte, Aha. ũrĩa mũndũ athiaga gwĩka atĩ gũkĩini kwaya Eh. ĩ wĩ form one. Form one. Rĩu ngĩthiĩ kuo rĩ Mm. ndamonoraicirwo kanunga Eh. ona ite igĩrĩ ngiuga ndikũmĩenda monorization ĩtĩ ũthire rĩu nginya ona kũmenya nĩ indo irĩkũ ndĩrakĩendeka ndĩgĩũke kĩkĩ na andũ Ona ndũrĩ na na gũcenjia, uniform. ndirĩ na uniform rĩ Eh. ĩkĩmenyeka ĩrĩa nĩ ĩmwe no ĩrenda gũka gũkũ Eh. ndahũrĩrwo kũu Eh.

Uh, that no visit in there the Yara came to a community counseling Eh, in the community. mm, Rĩu tũgakĩmenya andũ arĩa mena mathĩna fulani Mhm. tũkamahe workshops eh, rĩngĩ ngagĩthiĩ ngĩthiĩ harĩ ũguo nginywo na mbũndi ta mwarimũ eh, Nĩtagwo- twĩtagwo facilitators Eh. tũgathondeka ya workshop nyingĩ cia maũndũ to do with eh,

tũkiuga mũndũ anyi- onaga mũkingo atĩa rĩ Aha. na mũkingo no ume kwĩ mũthuri Mhm. ũthiĩ kwĩ mũtumia Eh, ũke kwĩ mũirĩtu wa wĩra eh, ume kwĩ ũthiĩ kwĩ Sani. gasani sani eh. na ume nginya gwĩ sani ũthiĩ nginya ona kwĩ ka girlfriend karĩa nake sani ĩyo ĩkĩte atĩa. Koragwo na- rĩu kaũndũ kau rĩ Mm. ngĩona nĩko rĩu kega tũrathiĩ macukuru tondũ andũ nĩ maramboeka mũno matinda makĩrwo kwĩrwo onawe ũkĩarĩria mũndũ mathaa merĩ nĩ anogaga no rĩu rĩrĩa hekĩrwo kandurama rĩ mũndũ ũcio akenaga na agethomera agĩkenaga akona hĩ na nĩ ma hĩ hĩ nĩ ithuĩ ũcio kuo hĩ hĩ na nĩ akuĩte andũ magagĩkena ĩ no rĩu at the end rĩ magakĩona ũrĩa mũkingo wĩkirĩte ũkire nginya ona ndagĩtarĩ ũrĩa ũthiaga kũrĩ we rĩ nake akorwo ena kĩ

nowe kuga gucokia atia na uramandikira na gikuyu tondu some of these people are old ndacaragia ringi mundu ringi ukorwo ni baba ni baba mutumia ni wa over 40 riu ri aya amwe riu githungu ndwira mo matiahota riu ndari na wira muritu kwandika gikuyu gĩkũyũ rĩmwe nĩ twathiaga ũguo tũgĩthoma rĩ amwe makanjĩra rĩu rĩ na gĩkũyũ gĩkĩ rĩ, tũtiranyita kũmwe Eh, no mũhaka njuge ũguo eh, ndũreke njuge o ũguo ũguo. ndĩraiga ũguo nĩkĩ Mm. angĩ nao arĩa matamenyaga rĩu acting nĩ kĩĩ rĩ Mm. ũgathiĩ ũkamwĩra rĩu rĩ ũyũ nĩ mũtumia waku kumanagia ndagĩka ĩrĩkũ Ĩno. ai akĩrĩgue mũcamio ũrĩa Ndũhe ũrĩa. ndũhe wai ndũcarie mũtumia ũngĩ rĩu nũrũ ũkĩmwĩra nĩ gũthaka rĩ Eh, so mm, eh, it was charity mm, but now mm. nĩ twathire rĩu handũ tũkĩambia gũthaka macukuru nginya colleges kanitha-inĩ Mm, na rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu ndagĩthiaga in my mission ya makanitha

O mũthenya o mũthenya. O mũthenya, Mm. mũtiagaga mathaa ta mana. Ĩ. Na hĩndĩ ĩyo ũrathiĩ ũkarorathiĩ ta ũguo, Mm. andũ ta magana matano ũrerwo nĩo ũgũpabomera. Ĩ. Na ũkerwo wanĩrĩre Maigue. atĩ mũndũ wĩ oro kũu, andũ magana mana kana matano me kũndũ kũu Ĩ. maigue. Ĩ. Rĩu ũmenye voice Mm. nĩ kĩndũ kĩa mbere. Mm. Angĩkorwo ndũkũhota kwanĩrĩra, Ĩ. ũkerwo wĩinũke. Weinũka. gũtirĩ cũ ũngĩhota Eh, angĩkorwo ndũkũhota kũnderiva wega facials eh, facials mm, ũkerwo wĩke atĩa inuka. rĩu rĩ Mm, eh, nĩ ndĩgĩkoraga rĩmwe rĩ mm, imwe ngerwo atĩrĩrĩ mm. kwanĩre nĩ kuranĩre wĩna mũnua mũno Njia njia mehema. no rĩu ona wake korwo wĩna mũnua rĩ Eh, no ũthiũ hatirĩ ũndũ ũra- ũra- ũroneka ona ũkĩanagĩrĩra ũguo wothe rĩ mm, ũthiũ na hatirĩ ũndũ ũrauga rĩ mm,

Eh, he imwe ndakĩingatĩrwo cigana ona ngĩgĩa hada Ũkĩgĩa mũtwe. ngĩgĩa mũtwe Mm. rĩu ngĩambia rĩu kũingĩrana na director aya na producer aya Mm. rĩu magĩcast play ciao rĩ Mm. makanjĩra atĩrĩrĩ Mm. samia i want you to act for me this one Mm. This role. rĩu rĩ eh, tũgĩthakanga ũguo rĩ Mm. nĩguo ndathiaga ngĩnoticĩkaga nĩ andũ Mm. na rĩmwe rĩ Mm. nĩ- nĩigua ndarihaci mĩeri igana Ĩtatũ. kana igana Ĩna.

what happened rĩu break through yaku ĩgĩũka rĩu break through yokĩire rĩrĩ Mm. yokire ũndũ funny Mm. eh, tondũ sometimes in life Mm. nĩ ũthiaga ũka give up Eh, yeah. na wa give up rĩ Mm. eh, ndũmenyaga hĩndĩ ĩyo nĩguo ngai akoragwo agĩkwĩra atĩrĩrĩ Mhm. hĩndĩ ĩyo ũroka kũ give up ndĩkĩrĩ haha ndĩ ta ngai Mhm. ndĩkĩonete thĩna ũcio wothe ũkoretwo Ũgereire. naguo Mm. rĩu yokire atĩrĩrĩ Mm. ndarĩ wĩra-inĩ Mm. Eh, ndĩ wĩra hĩndĩ ĩyo ĩrĩa ndarutaga rĩ Mhm. he hĩndĩ ndaikaraga kangemi Eh, ndĩ kangemi rĩ mhm. ndathiaga o haco nĩgetha hote gũ- kuonaga kanyamũ ga gũthiaga kũrĩa national theatre na fair rĩ Eh, he haco ndakoragwo nayo taũni eh. Ndandĩkagi- ndandĩkĩtwo wĩra nĩ mũhĩndĩ Aha. na mũhĩndĩ ũcio aheaga only 16000 per month per month mm. na ofu mm. yakoragwo ĩ saturday peke yake kana sunday eh. oh, one day one day either mm. saturday or sunday twendagia electronics mm. rĩu rĩ mm. eh, hakĩgĩa na sunday ĩmwe ndathire handũ o mm. ũrĩa mũndũ iga reke ndĩrutĩre mm. ngĩthiĩ handũ ndetĩtwo mm. nduĩke mc mm -hmm. ngĩ mc kanitha rĩ yarĩ harambĩ eh. andũ magĩkena makiuga atĩrĩrĩ Mm. ũtũtheketie Ĩĩ, wa MC wega ĩĩ, aiaiaiaiaia ũrĩhagia mbeca cigana mhm. hĩndĩ ĩyo na nĩ kwĩrutĩra kwĩrutĩire nĩ kwĩrutĩra ngwĩrutĩire Ehe, hĩndĩ ĩyo maromenya atĩrĩrĩ mm, ona ndirĩ ndarĩhwo kũ MC mbere ĩĩ, kũrĩ ona rĩngĩ nda MC aga ũguo kanitha nĩ kwĩrwo reke tũgũcokerie ngatho na rĩrĩ mm, na ngiri ĩĩ,

ũguo Mm. ngĩmwĩra atĩrĩrĩ Mm. niĩ mũngĩhe ngiri ikũmi mwĩna ũndũ rĩ nĩngũka Nĩngũka. ah reke njoe namba Ĩĩ. hĩndĩ ĩyo nĩguo twahũthagĩra mathimũ maya marĩ mamenanene mamatũrora marĩ maraihu Ĩĩ. gũtirĩ ũtarĩ na kĩu kĩnene Ĩĩ. agĩkĩoya Mm. ona ni gĩakwa hĩndĩ ĩyo Ũkĩruta. na mangĩ metagwo warĩ katero Ĩĩ. tũgĩcenjania Mm. akĩnjĩra atĩrĩrĩ Mm. Nĩ ngwenda Saturday rĩ, Mhm. ũgoka handũ wa MC. Ĩĩ. Na nĩ getha wone ti itherũ rĩ, Mm. agĩcoka o mũhuko. Mm. Akĩhe ngiri cigana? Deposit. Deposit Ya ngiri ithano. ya ngiri ithano. Na gũkũ nĩ kwĩrutĩra Nĩ kwĩrutĩra. kwĩrutĩra ngwĩrutĩire. Aha. Ngĩambia kuona ĩ Ngai nĩ ambia gũgĩcokia mahoya tondũ rĩrĩ, Mm. ũyũ akĩguo ngoragwo nyendete. Mm. Kũ MC na kũrũgama mbere ya andũ Mm. na acting eh. Mm. Rĩu rĩ, Mhm. harĩ na thĩna ũmwe. Mm. ndaheo saturday Mhm. na kũrĩa kwa mũhĩndĩ rĩ Ĩĩ. wĩra-inĩ rĩ Ĩĩ. njĩrĩtwo atĩrĩrĩ Mm. obu yaku nĩ ya sande Ĩĩ. ngirigwo atĩrĩrĩ Mm. ngwĩka atĩ Ehe. no rĩu nĩ twabangĩte tũkona ma mũhĩndĩ ũyũ ndangĩkũhe rũtha Ĩĩ. tiga ũmwĩrire nĩ ũkuĩrĩirwo wamwĩra nĩ ũkuĩrĩirwo hĩndĩ ĩyo nĩguo nĩ ũkũhe rũtha nĩ ũkũhe rũtha ngĩka ũguo ĩ Mm, ngĩbanga na nganda ciakwa mm, iria twakĩrutaga wĩra nacio hau eh, ngĩcihe ndĩ na mũcoro ĩ mm, kabanga mũnengera o mũndũ magana merĩ merĩ eh, Eh, gwĩ buraidirĩ mm. ngera mũnene nĩ njĩkire atĩa nĩ nguĩrĩirwo

amefiwa ona tiu yokuga Eh, ni angi meko break news eh, Eh. amefiwa eh riu niguo hanire riu niegũka kũhe concentration Mm. ngĩkĩmwĩra ndenguĩrĩirwo ĩ na rũciũ rĩ Mm. nĩguo mathiko eh na tondũ arĩ rũciũ mathiko rĩ Mm. obu yakwa wahete rita rĩrĩ aca ya sad ngathiĩ mathiko atĩ eh akĩnjĩra kuna shida mm agĩcoka o mũhuko Kama wewe nakwisha kupewa. mm. chukua hii elfu moja Eh. akĩnengera Mm. ngĩgĩthiĩ kũrĩa Eh. ngĩmc Ugethi MC. ciambia kũingĩra Eh. ngai ũrĩa ningĩ okaga o gũkũ ndathi kũ mc rĩ Mhm. o kũrĩa gũkĩoneka mũndũ ũngĩ Ukwenda o kwenda o wĩra wa kũ mc ena event. ena event Mhm. nona cirathiĩ ũũ Eh. ũmenye nĩ gũkũ ndahewe ikũmi Eh. kũrĩa ngĩona atĩrĩ ndũreke nyongere rĩ ũyũ ci- ndĩmwĩre ndĩhagia 15 Mm. ndamwĩra 15 ndaregire Eh. ngĩheo ngiri mũgwanja Eh. si down payment Eh. nä å raigua kå igua wega wä na mbia atä nginya iria å heagwo må cara wacikinyia within a One week. day. Eh. A week. One nä week. tondå ndahetwo deposit ä na harä ningä Haya. rä u rä Mm. hä må tino Mm.

rĩu ningĩ no ũgũkua ngĩona atĩrĩrĩ ndũreke hĩndĩ ĩyo saturday ndoke Mhm. na ngĩroka wĩra Eh, hĩndĩ ĩyo nĩ ndabangĩte wega gathuti nĩ nda- ũrĩa ndabu- nda- ndathondekete ndigaikare tarĩ mũndũ wĩkĩ eh, gathuti he handũ ndahithĩtie eh, ndoka rĩ Mm. o gĩthimũ kĩrĩa rĩ Mm. what amekuva you are not serious Sasa nifanye nini jamani akina last week tena tulikuwa tumefiwa Eh, rita rĩrĩ rĩ eh, mũtumia ũyũ wa mũhĩndĩ rĩ nĩwe Eh. waiguire eh, ndĩrakwĩra ndapretendire rũcinĩ rũu eh, nginya maithori makiuma Mm. mutumia arora uguo anjarĩria rĩ Mm. kimwira riu rĩ Mm. tũrathikire mayanti ũngĩ last week Mm. rĩu ningĩ rĩ ũyũ nĩ mamu wao nake wakua nĩ kĩmako kĩa ũrĩa ũrakuire nĩkĩmakoria akĩnjuria rĩu rĩ ũkwenda atĩa Mm. ngĩmwĩra niĩ he rũtha thaa ici tũngambe ngakĩmenye hamwe ũrĩa kwambũ Ĩĩ, Na. ĩĩ. tondũ no nginya tũkome no kinyagia tũkĩambe hama Ĩĩ, kaba tũkĩmenye ũhoro wa mathiko rĩta ĩĩ. rĩu rĩ Mm, yũcio mm, akĩhe rũtha ĩĩ. ngĩgĩthiĩ harĩa ndahithĩte thuti yakwa ũkĩndunga ngĩndunga ũkĩrutaga wĩra ngĩruta kawĩra Mm, rĩu rĩ Mm. ndĩrĩ o kawĩra-inĩ rĩ mm, he nganda ĩngĩ nayo yathakaga tabasamu mm,

ngĩkĩrigwo atĩrĩ To Sasa ũgĩtinde Daisy. arĩwe. ũgĩthiĩ atĩa Eh, Ai, ngĩmwĩra mũrĩmi nĩ ndĩrona saturday ĩno ta ta ingĩremwo eh, ngĩmwĩra atĩrĩ Mm. ko tangĩka ũguo ĩ mm, mũtirĩ ũndũ mũngĩkĩra ciuti iyo sande mm, akĩnjĩra nĩ tũkũrora mm, eh, nĩ tũkũrora kare mm, aya rĩu rĩ mm. Eh, oho to ndakenji establishĩte harĩa rĩ Eh, eh, hagĩkorwo na director ũngĩ nake he movie rĩu ciacutagwo eh, kĩhinda-inĩ kĩu mm, nake rĩ mm, nĩ akoretwo akĩnjetha eh. no anyendaga rĩu ningĩ gwĩ friday He, hena ĩrĩa ya saturday eh, na hena ya kĩ ya Friday ni. na ya friday Na nĩ kĩrĩa passion yaku. passion Eh, nĩgetha nyone ka andũ aya meciria cirĩ mm, ndanetagia ka down payment Eh, rĩu rĩ niĩ ona ndiĩtagia ka mbeca nyingĩ ngiri cigana ithano ithano Eh, rĩu rita rĩa gatatũ ngĩrigwo atĩrĩrĩ mm, ngũhenia mũhĩndĩ atĩa mm, ngiona rĩu wega nĩ rĩrĩ mm, tondũ nĩ ndakoretwo ndauga Saturday nĩguo rĩu twathi kwa Bahama rĩ Mm. ndũkehenanie mathiko nĩ Friday Oh. Hama ĩrĩa mwambire Saturday rĩ. ĩni Mathiko rĩu nĩ mathiko kĩrĩ Friday. Friday Ĩĩ. rĩu ngĩaria na mũtumia ngĩona mũthee ndikwaria nake mũhĩndĩ Nĩakũhete Reke njarie rũtha. ũ, Ĩĩ. njarie mũtumia Ĩĩ. mũtumia rĩ Mm. Eh, ngĩaria nake rĩu gwĩ Thursday Mm. ngĩmwĩra mathiko nĩ rũ nĩ rũciũ nĩ rũciũ Mm. akĩnjĩra ndirĩ ũndũ ngũkwĩra Mm. ndarĩtie na mũthuri wakwa Eh, we amba ũroke rũcinĩ te tene gũkũ tene Mm. haya niĩ ngĩgĩka wega ĩ Eh, ngĩkĩona mũtumia tondũ ndona ge na tharĩ mm. ndũreke ndoke Mm. ikũmenya nĩ atĩa ndĩ taũni rĩ ũrĩa ngwĩmunya thiĩ gacuti karĩkũ kau ga thenema ĩno Eh, na nĩigua deposit ĩyo ĩ mũhuko ndakinya rũcinĩ-rĩ Mm. eh, wĩra tũkĩambĩria wega Mm. na ndĩgĩtuĩte ũrĩa ndĩna ihoru Mm. mũtumia-rĩ Eh. wa mũhĩndĩ-rĩ Mm. akĩnjĩra atĩrĩrĩ Mm. tũkũingĩra supermarket haha-ĩ Mm. tondũ nĩ ũru mũno ũkuĩrĩirwo thabarĩ igĩrĩ Eh. na tũtithiĩ mathiko

ngĩingĩra ngari Eh, rĩu twaingĩra no ngari ũrĩ ona kĩeha ndirĩ ona kĩhe no rĩu ndĩ mũmaku Eh, tondũ rĩrĩ mm, twathiĩ cupa eh, ndirikana ũrĩa twathire na kumati hĩndĩ ĩyo na kumati tiakĩhingĩtwo eh, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mm, makĩũrũra ũguo makĩoya tũindo rĩ mm, niĩ ndarĩ thimũ-inĩ eh, ndahũragĩra andũ eh, johni eh,

ngĩona gũkũ na haha thutha Eh, death and funeral announcements eh, ndarora rĩ mm, ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie to makiuĩ gwitũ nĩ na kũu kikuyu rĩ mm, ngona ngathĩti hatirĩ mũndũ ũkuĩte wa kikuyu eh, na kangemi eh, othe nĩ a kũndũ kũraihu kũraihu

nĩ harĩ ĩragĩcoka ndĩrĩ ĩracoka ona ĩmwe ĩrĩa yacokire rĩ Mm. ngĩrwo nĩ harĩ mũndũ ũkuĩte no nĩ mũthuri Eh, akĩmerire nũ eh, nĩ mũtumia mathiko nderagwo merĩ muri Eh, ngiuga ĩ hĩndĩ ĩrĩa ngwendaga mũtumia mm, rĩu rĩ mm, thiagĩte ũguo ngĩona atĩrĩ serious rĩ twathikwo mm. twambatĩte rĩu na waiyaki twĩ harĩa uhuru hainĩ twambatĩte Mm. tũkĩhĩtũka tiromo Mm. harĩa westland gatene rĩ Mm. he matawa makoragwo ho Eh, tiga rĩu roundabout. kũracenjirio ma Eh. roundabout hau Eh. kajamu karĩ hau rĩrĩa ndonire nĩ twarũgama hau ũguo rĩ Mm. ndekire mathabu ngĩona ngai Mm. hatirĩ kũndũ tũrathiĩ Eh. na nĩ ndaga kũndũ kwĩ mathiko Eh, ndahingũrire mũrango ngiuma na njamu ũgĩtiga nginya shopping Ch- nginya shopping ngĩkĩra mwena ũrĩa ũngĩ Eh, ngĩthiĩ gũthiĩ na thimũ ngĩhoria tondũ ona nĩ wetereirwo cuti mũthenya ũyũ ĩni Eh, tondũ rĩu rĩ kũrĩa ndĩrĩtinda ngĩũrio kagĩkũ kagĩkũ eh, kagĩkũ eh, rĩu rĩ Mm. ĩri ũcio nĩ ndathĩ cuti eh, reke ngwĩre eh, ndanjĩrĩria rĩu ndathiĩ cuti ĩyo tondũ ndona rĩu nĩ ndakinya thogora ndathiĩ thinĩte taki Mm. ndoragio kauma Mm. Eh, nĩ kũhuma ũroneka wĩ test kabisa Uma gũcaria mathiko. ngĩkĩnengerwo script Eh. ngirwo nĩ haha nĩ haha tũkĩambia gũthiĩ read through Mm. rĩrĩa niĩ ndonire set ĩbangĩtwo wega na ngĩona nĩ ma rĩu nĩ ndaingĩra thenema-inĩ biũ rĩ Mm. ngĩra ngai nĩ thengi Eh. rĩu thĩna wakĩrĩ haha nĩ Mm. twarĩkia Eh. Twarĩkia gũcuti wĩra ũrĩa ngũcoka atĩa? Ndũngĩthongeka. Ngwĩra mũhĩndĩ atĩa? Nĩ kĩratũmire ũre kwanza. Na rĩu kwanja ĩ, Mm. wĩtĩkie ngoma nĩ mũru ĩ, Mm. o thikũ harĩa twarĩhagĩrwo mũcara rĩ, Mm. no harĩa. Rĩu rĩ, Mm. eh, ngĩ- ndaigua- ngĩambia rĩu gũcoma kari, rĩu ngĩrigwo maheni ngũhenania marĩkũ. Nĩgetha ũhote gũcoka. Nĩgetha hote gũcoka. Mm. Ngĩona wega nĩ hũre thimũ, Mm. apologize Eh. kwĩ mũnene Mm. ndahũra Mm. anjĩrie you are you are fired Mm. Eh? Mm. rĩu rĩ nda- ndahũra kũrĩa kũ- marauga atĩa Maracoki- macokire gũkũ marakarĩte mũno Eh. Eh, maigua na gũkũ ndũkanoneke Eh. Nĩ mũndũ wa maheni. wĩ mũndũ wa maheni Mm. no rĩu ngĩkĩra ngai atĩrĩrĩ njohe Njohera. rĩu kuma hau rĩ Mm. nĩguo connections ciathire igĩũkaga o thenema ĩno nĩ gũthiĩ na mbere ĩĩ Mm. twagĩthiĩ thenema ĩngĩ kĩambi kĩambi kĩonanio kũrĩa ciakĩonanagia imwe premiers national theatre Mm. nairobi cinema Mm. rĩu o hau rĩ nĩho ndathiĩ ngĩoyaga contact cia producers ciangĩ Ĩĩ. mena production ngamera meke atĩa magwĩte manjĩte Ĩĩ. kũngĩ nakuo rĩ Mm. ngakĩona wĩra wa kũ MC Eh, kũngĩ nakuo rĩ macukuru makanjĩra atĩrĩrĩ Mm. twĩna drama tũrenda gwĩka festival ĩ, ũka tũkũhe contract eh, ũrutane ũrutane Eh. high school nacio ikahe contract yake Eh. ya ya ya kũmaruta Ũguo Ngai ũka rĩu ahingũrĩte Rĩu Ngai maũndũ. aroka ahingũrĩte mothe rĩu ũrĩa aratuĩka rĩu film nĩ full time rĩu film nĩ full time okorwo ti rĩrĩa ndĩ harĩa film ndĩ stage inĩ ngĩka atĩ Gũkĩra. direct mĩthako Ĩĩ. oho ningĩ ngĩma kĩambie kũnjĩra ĩhĩ Mm. ithuĩ na rĩu tũkwenda ũtũthondekere thenema tũkũrĩ Tũkore. oho rĩu ningĩ rĩ Mm. ngi- GBS TV nĩ cioka Ĩĩ. nĩ mauga ĩhĩ nĩ tũrenda script cia kĩ cia gĩthũngũ Ĩĩ. tũgĩtwo kũu na njomo wa nyathira Ĩĩ. na nganda ĩno ĩngĩ ĩtaga ĩkaga music video ĩtagwo macirĩ Ĩĩ. ithuĩ ũcio nĩ twathiĩ GBS Mm. nĩ twambia gwĩka comedies Ĩĩ. nĩ twambia kũrĩhwo Mm. mbeca nĩ ciambie kũingĩra ciambia kũingĩra rĩu maica nĩ mambie gũcenjia Mm. gũikaranga tv stations nacio nĩ ciathiĩ ikĩongerereka twathiĩ digital rĩu tũthiĩ digital Eh, rĩu ningĩ AQTV QTV. ingĩ twekaga na John Karanja ciĩtagwo moto moto rĩu ningĩ ingĩ nĩ ciambia gũka Eh. kameme kameme ino nĩ yoka nĩ ĩrenda ibindi Eh, nĩ kũrendeka athaki rĩu Eh. tũkĩambia kũhana atĩa

Eh. eh, this- especially ta athaki a maroka Mm. upcoming actors eh. Mm. rĩu nĩ wega mamenye atĩrĩrĩ Mm. patience Aha. nĩ kĩndũ gĩa bata thĩinĩ wa industry Eh. ũkĩheo wĩra rĩ ta rĩu Mm. thaa ici hatirĩ mũndũ ũtoĩ karanja wa mĩciĩ nĩ ndogo Yeah. nĩ tigu Mm. Wa- you started somewhere Yeah. no rĩu ah, no wa- youth angĩ na- na- na athaki angĩ toto youth nginya he athuri na atumia matwĩra marenda gũthaka rĩ Mm. matiendaga kwĩrutĩra matiendaga na endaga oneke tv-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ Ĩĩ. na arĩhwo o mũthenya wa ũmũthĩ na Na atuĩke atonge agũre milionea ngari. o mũthenya wa ũmũthĩ na agore nyũmba na agũre nyũmba na na na ona ngari. ndikana he mũtugo ũngĩ makoretwo naguo ndikana nĩ wonete Ĩĩ, mũndũ arakũhoya wĩra ĩĩ, atuĩte nĩ wĩra ũrĩkũ arenda nĩguo gĩbindi kĩu mũkoragwo rĩ Ĩĩ. ingĩgĩtuĩka mũtumia waku nĩguo ũtinjĩte njũke thakaga na ndoe ya screen na niĩ ũratinĩ nyandĩkaga script nĩguo nona Ĩĩ. ũkona ũngĩ nake arakwandĩkĩra agakwĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ. niĩ kwanza no thake wega mũno ha pasta nĩguo tũgakĩona rĩ ũhoro wa pasta Ĩĩ. no he kĩũria ngwendaga ũcokie tũtanarĩkia Ĩĩ. tondũ wa mathaa nĩguo Eh, thĩinĩ wa thenema iria tũkoretwo tũkĩrorera youtube cia Ĩĩ. samsfin Ĩĩ. films rĩ Ĩĩ.

Eh, actually nĩ ngũtarĩria wega Eh, andũ meciragia ndu- njĩkaga thenema cia waganu eh. But andå amwe andũ amwe Mm. ti othe Eh, ũngĩthiĩ harĩa ũrore rĩ mm, nĩ aingĩ mũno meroragĩra eh, na he angĩ onao marumanaga eh, i do appreciate them eh, because Mm. nĩ moire time yao na meka atĩa merorera no rĩu marumanaga nĩ rĩrĩ Mm. kiuge gwĩcirĩtie gũkora ti kiuge gwĩka atĩa Kĩakora. tondũ rĩrĩ rĩu tawe rĩu tũkĩaria ũhoro wa itina rĩ Ĩĩ, itina means what itina cia thara ĩĩ, gĩtina gĩa kĩ gĩa thara ĩĩ. gĩtiguo Ona gĩtina kĩa igwa. gĩtina kĩa igwa Ĩĩ. gĩtiguo Mm. rĩu rĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ Mm. citikoragwo ci cia waganu Aha. but kenyans are very quick to judge Mm, ũngĩrora in kenya mm,

mũndũ nda- nĩona caption Eh, no ndanenda kũmenya atĩrĩrĩ Nĩkĩ kĩu nĩkĩ kĩ kĩ hau thĩinĩ nĩ ũrutani ũrĩkũ wĩ nĩ hau ũrutani thĩinĩ? ũrĩkũ ũyũ wĩ hau thĩinĩ entertainment ĩrĩa ĩ hau ĩkinyĩte ha? entertainment ĩrĩa ĩ hau rĩ ĩkinyĩte ha Mm. na nĩkĩo wonaga atĩrĩrĩ Mm, okorwo nĩ ta pastors aitũ mm, onwo handũ mm. kĩrabu Eh, na rĩngĩ egũthiĩte kũhunjĩria dada ĩkũnyuĩte njohi mũno ĩrenda kwĩyũraga eh, pastor ũcio kenyans are very quick mahũraga gabica na agaikio social media na gagaikio social media eh gukerwo pastor ucio na gacire kuiniha hau reverend eh rĩngĩ agetwo nĩ ndungata eh Eh, ndungata ĩkamwĩta o mũciĩ Mm. rĩngĩ nĩ dada ĩna Mm. tũmathĩna mm makoya ũga video reverend akĩingĩra kũu Kũu. kwa dada ĩrĩkũ ĩyo

eh, ta rĩu no ngwĩre mwangi thaa ici atĩrĩrĩ Mm. eh, mwangi Mhm. ndiĩ kana no ũhe mũtĩ Atĩ atĩ. no ũhe mũtĩ Nĩ ndĩramenya wĩ mũthuri Eh. no nĩ ngwenda ũhe mũtĩ ũngombere mũtĩ ũmwe ĩ, Oh, ngagũcokeria next week ũramenya ngiri. kaingiri ĩtagwo atĩa

Eh? Ĩĩ, nĩ- karanja no nyende ahe mũtĩ Eh. no rĩu mũtĩ ũyũ rĩ Mm. arenda mũtĩ wa kĩ wa gĩthurano tondũ Oh, rĩngĩ rĩa ararũgama arũgama. mũtumia ararũgama mca Ii. ararũgama women rep na no akorwo akĩrũgama mp Nani we ndĩreciria we karĩ maũndũ kĩ ma- we nĩkĩ ũhũthagĩra rĩrĩa ũrathiĩ gũikia tũikagia mĩtĩ na ĩgatarwo ithe thĩ tũikagie mĩtĩ harĩa na ĩgatarwo Mm. ĩ mũndũ ũrĩa ũtanakirĩria handũ hau hothe amenye karanja wa mĩciĩ nĩ ndogo mũtumia Nĩ ũthiũ aramuhe ũkwe mũtĩ kũheana. Yes. rĩu aigua harĩa ha mũtĩ rĩ Mm. ekuga njogu nĩ kĩaganu Mm. nĩ kĩaganu mũno Kĩaragia ũhoro wa nĩ. kĩaragia ũhoro wa mũtĩ Mm. kĩaragia ũhoro wa eh, tũmaũndũ tũingĩ maigaga Mm. but eh, nĩ ngenaga mũno Mm. tondũ ona makiuga ũguo rĩ Mm. eh, gwakwa nĩ kũrĩagwo Ĩĩ. na gũkanyuo Mm. na ndũ- mwana ona ona ũcio gũkĩumana rĩ Mm. rĩngĩ ona ndarĩ kĩndũ akũhee Eh, eh, Mm. no nĩ e very quick kwenda kuga ũrĩa wĩ mwaganu mm, na angĩ nao rĩ mm, makoragwo mekĩrorera mehithĩte mm. can i tell you something Aha, even bishops mm, nĩ aingĩ mũno ndanathiĩ handũ mm, akaruta thimũ mm, Rĩngĩ tuma kanitha ngũthiĩte kanitha kwa gwake gũthoma. Ĩĩ. Akanjĩta first rĩ, Ĩĩ. ndikũmagweta. Ĩĩ. Bishop akanjĩta first rĩ, kana reverend. Mm. Akanjĩra atĩrĩrĩ, Njogu, gaka kamũtĩ karangenirie. Wĩ na mũtumia wakwa rĩ, Ĩĩ. ciana ithiaga na harĩa sitting room. Ĩĩ. Na ithuĩ tũgathiĩ na gata, tũkagĩa na gataimu gakwa na my wife na harĩa in Ĩĩ. the bedroom.

adults only Yeah. Nĩ tondũ rĩrĩ ũngĩona thenema na toniĩ Eh, thenema yothe na watho nĩ kũrĩ kenya eh, ta rĩu ũhoro wa eh, classification eh, nĩ harĩ classification wa- watho wa classification mm, video yothe to ya movie Eh. o video yothe kana nĩ ya reality show eh, ona iria pastor munene mahunjagia cia twatwatwa nĩ yandĩkagwo adults only. kana ĩkandĩkwo 18 And plus rĩu ũngĩkorwo nĩ wona 18 plus rĩ Mm. na twacoka ningĩ harĩa twandĩka atĩrĩ it is not suitable for children under the age of 18 years. rĩu werĩ wahingũra thimũ nĩ- nĩ nĩ wakĩona na twandĩkaga na gĩkũyũ Eh, na tũkandĩka na gĩthũngũ Ĩĩ. na tũkandĩka nginya na gĩthwe na gĩthweri. na gĩthweri tũkandĩka ndũkerorere na ciana Mm. rĩu we ũrenda kwĩrorera na ciana hau nĩkĩ

ũkũndutagĩra ũira ĩĩ Huu. atĩrĩrĩ we Ii, tara na gũkũ ii. Ngai. karũ njogu nĩ karanja wa mĩciĩ nĩ ndogo njogu Ngai. kahe woine na kĩmũndũ gĩkĩ kĩmũthuri gĩkĩ tarĩ mĩtugo gwakwa rĩu ũkwenda gĩkuo gĩkuo kĩrĩkũ ĩ Ngai. njambĩrĩrie gikoi kana kĩga Eh, nga- aca ona kaba kĩga

niä na hatirä å ndå twä kä te Nĩ rĩa mbere? twacemania må mũcemanirie kũ Eh, tucemanirie bara ndamuria atiriri no undutire we niwe unjirie no andutire tukoaria ma ira nä å ririe ngå rutä re kä aca nĩ ũrio arutĩrwo kĩ aca ngai ukindutagira wira ni uri muthuri ngai atiriri bebi kä anange aca aca atiriri ndugae gwika uguo muthuri oi guzwa tafadhali hutio hutio tafadhali niĩ ndikũĩ nĩ arĩ mũndũ atĩrĩ ĩ, niĩ ndikũĩ nĩ arĩ mũndũ no onakorwo ndũkũĩ-rĩ Ĩ, hĩndĩ ĩrĩa mwathiĩ na kũu Coka irabu-inĩ ũikare wega. wakora airĩtu arĩa marendia kĩrabu-inĩ rĩ Ĩ. nĩ kĩratũma wĩcirie atĩ airĩtu acio nĩ akuothe by the way, matatũ-inĩ wona mũirĩtu makanga rĩ Eh. ũtinde ũkĩmũhutia na gũkũ thutha rĩ ũreciria othe nĩ aku tondå ena nda tondå nä må hutä tie andå må no gå kå ciäga ciao må kahutia andå na kå u bara rä Ĩĩ. må timenyaga nä marä mä ciä yao Kai, ndemena ndemena mada ndemena nde- ndĩrirĩte ma- ĩ nĩ ngacokera No, ĩĩ, ũragĩkua. Atĩrĩrĩ, Thamaka ndigacokera. tumia ngai nĩ mũtumia waku niĩ ndikũĩ niĩ ndakangũre niĩ ndigacokera ndikaringa mũhiki rĩngĩ itherũ niĩ angĩkorwo kũrutĩrwo nĩ kũrutĩrwo wĩira nĩ arĩ mũthuri niĩ ndikamwĩra ndutĩre ona ndikera rĩu tiga ona ũyũ waku ona mũtumia ũngĩ ona angĩthakara gũkĩra ũyũ waku niĩ ndikamũria we nama Ndi- ndi- ndikamũria ũyũ ĩno tafadhali nĩ ngĩcenjia nũ ũyũ ũtarĩ hakiri gĩkĩ No. gĩthuri no rĩu rĩ Mm. maũndũ maya nĩ wega tũkorie nginya mwĩroreri na mwĩroreri nĩkĩo tuoka na nginya kamera gũkũ bedroom tondũ harĩa andũ matwĩraga atĩrĩrĩ ibindi icio mũthakaga atĩ mwĩyũrĩrĩ rĩ mwĩnama

gũtemangwo na banga ũkue tũkuone thank you na rĩu harĩ andũ a- meho maugaga atĩrĩrĩ na Ĩĩ. ndaramaigua Ĩĩ. atĩ kĩmũndũ gĩkĩ kaĩ gĩkoragwo kĩ brother ya maikirũa Ĩĩ. rĩma maikirũa no anyu rĩu rĩ Mm. we gwĩkĩte ũguo ĩ Mm. eh, maikũrwo warĩ Mm. andũ nĩ mahananagia nake Mm, No nĩ mũrata. Tũrĩ arata mũno Ĩĩ. na Michael Owa. Mm. Actually show imwe ndana twanathaka onawe ndagũcastĩte ĩmwe tu ya stage Yeah, still. no ndĩakĩrĩ njaganu. Ĩĩ. Eh, Michael Owa nĩacokire agĩũka kũinĩra andũ. Mũgithi. Nĩ mũrata wakwa mwega mũno. Mm. Rĩu Rũa twĩkĩte ũguo-ĩ, Mm. nake nĩ- nĩeragwo nĩ King of Adults eh, Only Music. Ĩĩ. tondũ nake Mm. arĩage andũ maigaga arĩagĩra kĩ waganu Waganu. rĩu ningĩ ona andũ maturana rũa rĩ maigaga atĩrĩ gĩkĩ nĩ kĩburatha kĩa rũa na nĩ kĩaganu ta rũ- Eh, tarwa. ta rũa Eh, no rĩu na ta rũa onake ũguo ahana rĩ mm, akinyĩtio hau eh. nĩ kũrĩ andũ maigaga nĩ aganaga mũno Ĩĩ. na angĩ maigaga ona show cia rũa niĩ ndikwenda Ingĩthiĩ. gũthiĩ Mm. no mũkariganĩrwo na na wathiĩ makariganĩrwo ũgakora kũiyũrĩte ũgakora kũihũrĩte ya kũngĩtuĩka he kũndũ rũa-rĩ ĩĩ, kũihũraga nginya gũkaga itĩ ya na rũa bamĩrĩ yake ĩĩ, o akĩinaga ũguo mũkiugaga nĩ araina ũru ĩĩ, gwake ko- ona e mũciĩ mũthaka mũno wa Mombasa Road ĩĩ. ũguo kũrĩagwo na gũgeka atĩ rĩu naniĩ rĩ Mm, ndĩmere atĩrĩ rũa tũrĩ o ndũgũ no Eh. ti buratha yakwa mm. no harĩa content itũ ĩthiĩte kũhanana Eh, yakwa ĩgatigio o hani hanini, o hani eh. tondũ yakwa na ndagana no njoka ngarutana ona rũa no no arutanaga arutanaga ya Ĩ, tondũ rĩu rĩu rwarainire rwa irima rĩ Eh, nĩ andũ matirakiuma na irima eh, rĩa maĩ ya mahera tio mathega atio mathegerire ya ona ningĩ nĩ wega andũ mamenye atĩrĩrĩ Eh. ta rĩu youtube yaku

Number one kũhana atĩa? Number two, Eh, kũrĩ athaki meho a thenema mararĩ na hau kabere eh, Eh, tũtekũgweta mũndũ rĩtwa rĩ nĩguo. tũkona ta hihi mĩtũrĩre yao ĩtarathiĩ wega Eh, ta twĩre tiriri andũ arĩa rĩu tũkĩte na ngai agatũhe beba tũkamenyekana eh, nĩ atĩa tũbatiĩ gwĩka nĩgetha tũ maintain life nĩguo.

Oe anengerwo okorwo nĩ ngiri ta magana matano, harĩa ekwamba kũingĩra, ekwamba ahũrĩre mũthaki mwenzake okorwo nĩ mũthuri, amwĩre mbeca nĩ nyumu-ĩ, tamba ũke na minji ta ithatũ na ũke na iria cio. Okorwo nĩ mũirĩtu nake nĩarĩhwo, egwĩta girls aciĩre atĩrĩrĩ, twĩna 50K cia gũ spoil, rĩu-rĩ, aingĩ ao rĩ Mm. maraspendi mbeca ũru Mhm. aspendi mbeca ũru na agakwĩbanga rĩ Mm. agathiĩ social media gwĩka atĩa Kũrĩa Kũhoya. gũkũ. rĩu akambia kuga ũũ inside yenu Mm. na rĩrĩa ũkoretwo wĩ na mbeca ndũrekaga atĩa Ndũrasĩba. ndũrasĩvaga Eh. right now rĩ Mm. eh, kambuni iria atinda ikĩra andũ Mm. ĩhĩ ũkai twĩ na mburoti cia ngiri igana Eh. merĩ Eh. Matatũ. Mm. mana Mm. no ndũgwĩka atĩa Ndũkwenda kũ invest. okorwo ti kũu ti raha-inĩ rĩ he angĩ marakinyĩra makari manene Ĩĩ, akenda kuoneka ena gĩkari kĩ kĩnene. kĩnene Mm, woneka wĩna gĩkari kĩnene mm, no gwaku rĩ mm, ndwĩinvestĩte mm, ũngĩtuĩka nĩ warwara rĩ Mm. ũgwĩka atĩa mhm, ngari ĩyo ndwĩmĩrĩa mm, ndiraiga ngari nĩ njũru Aca. mwa- mwangi wa ica mm. no reke mũndũ ebange kũringana na maica matarĩ ma kwĩyona Ma kwĩyonania. he angĩ nao Mhm. okorwo ti makari Mm. araikara nyũmba nĩgetha Rent. amakie andũ Eh, ndangĩiganĩra nyũmba very simple ĩrĩa ĩkũhota kũabondi we mwenye we mwenyewe we kwa. mwenyewe kũrĩha Eh, ũkĩrona ararĩhwo agathiĩ na ndarĩ na bamĩrĩ nĩwe tu eh, agathiĩ akoya nyũmba ya ngiri magana maigana mere mweri. nyũmba ya ngiri magana merĩ rĩ Mm. es- especially ta mũthuri rĩ Mm. oya nyũmba ya ngiri magana merĩ Mm. nĩgetha arehage ahiki Kũu. ahiki makona mũndũ ũrĩa tuonaga tv-inĩ sawa Eh, aikaraga Eh. apartment. kĩa estate kĩrĩa ikaraga Mm. nĩ kĩ apartment gĩthaka biũ Mm, ngiri magana merĩ rĩ mm. eh, ndĩrenda gũkũria mĩeri ĩtano mĩeri ĩtano nĩ mbĩa Mm. cigana Icio nĩ ngiri magana manana. magana manana Mm. Mĩeri ĩtano nĩ mita. nĩ mita Eh, mita rĩ mm, in eh, five months mm. Aaga wĩra kana kĩbindi gĩatuĩka nĩ kĩarũgama-rĩ, Ĩĩ, egũcoka kũ? Na ndarĩ na mbeca, na ndarĩ na- na- na ngiri magana merĩ. nĩ athira. Egũcoka ningĩ kanyũmba ambie gwetha kĩ? Gacingu. Gacingo. Etha Kana gacingo bedsitter. na ararĩ millionaire. Ĩĩ. Kana ka bedsitter. Mm. It is by choice. Mm. Rĩu nĩ wega rĩrĩ, ũrĩa ũroka eh, industry-inĩ reke amenye wega atĩrĩrĩ, Mm. investing is very important. Mm. Tiga gũikara maica ma kwĩyona. Makwĩyona. Tondũ maica ma baadaye rĩrĩa ũkũrire-rĩ, nĩmo mena bata mũno. Rĩu rĩ, right now tũrakenia andũ nawe twĩ wĩ karanja-rĩ, hĩndĩ ĩyo andũ maraikara thĩ makona nĩ gũkena ũra- ma- marakena tondũ waku-rĩ, ciringi ĩyo ũrona nĩyo wagĩrĩirwo nĩ kũhithia ndagĩka ĩrĩkũ? Ĩyo. Nĩhagakinya mĩaka ĩngĩ-ĩ, ũragie atĩrĩrĩ, Narĩ korwo nĩ ndoĩ. narĩ korwo nĩ ndoĩ nĩ ingĩehithaga gaciringi Mm, tondũ reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta andũ amwe Kenya mm, na athaki mm, ta rĩrĩa wĩ thĩ mm. magũteanagĩria ũgathira biũ na makariganĩrwo nĩ nginya ona mathiko maku nĩ harambĩ ĩkagwo Mm. ndũrarĩ ndũrecĩvĩire kanyamũ ona karĩ nakĩo no nĩwe wĩigĩte atĩa ũguo ũguo reke andũ mamenye investment ĩna bata

kwĩruta gũthaka Ĩĩ. Ah, na to gũthaka tu thenema ici cia cia ya Dots Only Mm. Eh, Adults Only is by choice nĩ Ĩĩ. ũrĩa wenda gũthaka Mm. no tũgĩthakaga cia TV Ĩĩ. kana iria icio ingĩ cia kũrĩa tũgĩthakaga na nĩ wĩkaga adverts na na adverts nĩ njĩkaga actually nĩ appreciataga arĩa matũheaga adverts Mm. ici tũgaciĩka tondũ no Mm. matũheaga mũtu na gũkarĩo Mm. expanders Ĩĩ. expanders nĩ nĩ- nĩ gĩkundi kĩa mentorship

Rĩu wathiĩ njegũkomendia nĩ ũkũ- nĩ ũkũni inbox hau na nĩ njokagia Ĩĩ. niĩ ndirĩ andũ arĩa meragwo nĩ etĩi atĩ ndigũcokia Maticokagia inbox. niĩ watũma message kana nĩ whatsapp Mm. eh, no ngũcokia Mm. rĩu ningĩ namba rĩ ndĩmahe Ĩĩ, mahe namba. arĩa megwĩciria ndĩ na waganu na angĩ mahũrĩre ũtukũ rĩu nĩ wega ndĩmere ndĩ na mũtumia Ĩĩ, nĩ no nginyagia Na tene. ciana. Ĩĩ, na family. Ĩĩ, ũrĩa ũngĩenda kũnyita rĩ Mm. eh, nĩ ahũre 0738 222-979 njokere cokera rĩngĩ 0738-222-979 na nä thimå ya kå hå ra må thenya ti å tukå ti ũtukũ nĩ ti å mathaa hå re ma rä rä a wĩra. ndä toro Ĩĩ. mathaa ma wä ra Mm. wambie kå njuria njogu no å he ndä rakå he kä na nä å tukå thengio thengio mũno nĩ tondũ wa mahinda macio watũhe Ĩĩ. mwĩroreri ngũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũtwara na ithuĩ na kwĩrorera tabarĩra ĩno ya Sami Kare thengio nĩ tondũ wa mahinda macio woya okorwo nĩ ya gũkenia rĩ ndũgĩ share hihinya ka button kau ga gũ share ĩkinyĩre andũ aingĩ nĩgetha andũ aingĩ mamĩone njokerie ngatho kambuni ĩrĩa ĩ sponsor ĩte program ĩno ĩtagwo Makao Plus Properties Makao Plus Properties nĩ kambuni ya wendia wa mĩgũnda na properties ingĩ itiganĩte ta ngari na manyũmba thaa ici mena mũgũnda ũngĩ marendia kũrĩa maĩ mahiũ wĩtagwo Longonot View 50 by 100 50 by 100 nĩ ciringi ngiri nĩ ciringi 1 million na ngũri- ngũririkanie atĩ no ũrĩhe ciringi ngiri igana rĩmwe ũcoke icio ingĩ ũrĩhage o kahora o kahora ya gũkũ gwĩtagwo naivasha tondũ naivasha akĩrĩ o haha is only 5 minutes drive na mwena ũyũ naguo umĩte maĩ mahiũ koguo barabara ĩno ũgĩgũthiĩ ĩthiĩte naivasha ĩka tũkũmĩte naivasha highway exactly naivasha yenyewe kũndũ gũkũ nĩ gated as you can see na no- nĩ njũĩ nĩ wona wahingũrĩrwo ngĩti nĩ soja mwega mũno exactly

eh, nĩ offer Ya, New Year's Cup. ya new year Eh. Ndĩ- ndĩ- mwaka ndũrakũra Eh, eh, twakwendia ngiri magana kenda hĩndĩ ĩyo nĩ cash Mm. no kũrĩ andũ matahotaga kũrĩha o rĩmwe mũndũ akona nĩ kaba ndĩhe kahora kahora ĩtagwo installment koguo tũgakwenderia mirioni ĩmwe ũkĩrĩha na installment ũrĩa ũrabatara gwĩka rĩ ũrabatara kũruta kuma ngiri mĩrongo ĩtano kana iga- igana kana merĩ no mbeca iria nini mũno nĩ ngiri mĩrongo Ĩtano. wona wekire tano rĩ Eh. tũgakũhe rũtha ũrĩhage kahora kahora Kahora, kahora. pole pole Na hatirĩ interest. atirĩ ona Hatirĩ kĩ interest ona hanini. wara nĩ mũndũ ũngĩ nĩ kũrĩ ũmwĩra nĩ akũhenia Eh. na tũkwĩragwo karĩa na mĩeri ĩtatũ mĩeri ĩtandatũ or even one year kwĩna mũgũnda ũngĩ wĩ kũrĩa kitengera wĩtagwo ostrich farm ostrich farm 50 by 100 Mburoti ya 50 by 100 ũkĩenderio ciringi ngiri magana matano haha Gĩtengera na ĩhutĩtie rami ngiri magana matano. Ririkana wona wagũra cash mena offer ya 450,000. No okorwo ũkwenda kũrĩha na installment ũkũrĩha ngiri magana matano wambe ũrĩhe ngiri mĩrongo ĩtano icio ingĩ ũrĩhage o kahora o kahora gwa kahinda ka mwaka ũmwe. Thengiũ nĩ tondũ wa kwĩrorera no tũgũthiĩ na mbere gũkũrehera ageni angĩ. Thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ageni arĩa ũkwenda tũkũrehere na ũririkane gũ subscribe na gũ share. Ngai amũrathime tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Thengiũ.